Well, abusuafoɔ, me mo makɔ aba. Ɛbɛ dwumadie bi ɛfɛ no me hu yɛ anka. Yɛwɔ panyin bi wɔ yɛ ha sei, star kɛseɛ paa. A yɛfrɛ no Apostle John Star. Sɛ meka yɛ obiara hu no. Ɔreba abɛtu yɛn fo ɛfa yɛn mmaa no a wɔretutututu kwan no akɔ Saudi, Kuwait, woaa wohwɛ a nsɛm a na ɛfiri hɔ no mo ba no ɛmmoa yɛn. Me nua no mo mmaa, Ghana ha so yɛwɔ faahodie o, dwuma biara wopɛ sɛ woyɛ biara no wobɛtumi ayɛ. Sɛ mo ara monim sɛ yɛn mmaa no bi kɔɔ yɛn nneɛma a ɛresisi, nneɛma a ɛrekɔ so, deɛ yɛde reyɛ wɔn, ɛnyɛ nti siaa no yɛbɛma no akwanya ama no aka afutusɛm kakra ma yɛn. Yɛda mo ase. Typical example ne abaayewa yi a ogyina ha yi. Sɛ wo asiesie wo ho sɛ wo kɔtua two million because obi sɛ ɔde wo bɛkɔ Kuwait, obi nti wo bɛkɔ Saudi Arabia a, te aseɛ sɛ two million no ntumi mfa wo ntu kwan. Nti sɛ ɔde two million de wo kɔ a, na ɛwɔ deɛ wokɔ akɔyɛ. Wei ɔtua two million, ɔkɔpie hɔ. Nyame nko ara. Nti mepɛ sɛ wankasa woyɛ dinn na wotie ɔno ara n'asɛm. Wei yɛ eye witness account. Ɔno ankasa ankasa involved. Personal account ɛna ɔde rema wo no. Ɔgyina hɔ bi, ɔwɔ hɔ bi, wafa mu. Watua two million. Na plane fare no koraa yɛ hyɛn. Nti sɛ obi ka kyerɛ wo sɛ ɔbɛma wo, ɔbɛgye wo two million a, ɛwɔ sɛ wohu sɛ ɛnkɔsi baabi a ɔde wo kɔgya baa dee. Nyame nko ara nti mesrɛ wo sɛ woatua wo deɛ bosom yi ara sɛ wokɔ a to wo bo ase bɔ gyidi ɔho pɛ dwuma bi yɛ wɔ ha yi a na Onyame bɛboa wo mepɛ sɛ wotie sista yi kakra Abusuafoɔ, ɛyɛ me a mekasa yi, yɛfrɛ me Rahel. Mpakyɛw, metuu kwan kɔɔ Saudi Arabia, na ɔhaw ne amaneɛ a mekɔfaa mu wɔ hɔ na mepɛ sɛ meka kyerɛ me nuanom mma a ɛnnɛ wɔreforo plane a wɔayɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛkɔ Saudi Arabia anaasɛ Qatar anaasɛ Kuwait no. Monhwɛ mo ho yie, Arab country foɔ no, wɔn nyinaa wɔnyɛ papa. Mmerɛ a mebɛkɔ, agent no huu me, ɔka kyerɛɛ me sɛ ɔbɛgye me two point five. na wɔde me akɔ, na kwan a merekɔ no nso no, adwuma na wɔde me rekɔ akɔyɛ. But wɔankyerɛ mu sɛ adwuma no a wɔde me rekɔ akɔyɛ no, adwuma no den anaasɛ biribi saa, ɛnna wɔde me kɔeɛ. Mmerɛ a mekɔduruu hɔ no, m'ada a mekɔduruui no, mesuu paa yie, firi sɛ wohwɛ kuro no mu, the way a kuro no si teɛ a, me nuanom, awerɛho, ɛyɛ awerɛhosɛm paa. Nti me nuanom a wɔpɛ sɛ wɔkɔ Kuwait, Dubai, anaasɛ deɛ ɛkeka, Arab country no a ɛkeka ho no, Sɛ woa na wo wɔ sika na wo so wo kɔ na wakɔ akɔyɛ w'adwuma deɛ a, ɛyɛ. Na sɛ agent ni ba bɛdaadaa wo sɛ ɔde wo kɔ Saudi Arabia anaa sɛ ɔde wo kɔ Kuwait anaa Qatar a, me nuanom, ɛmaa motena ha. Na sɛ paa wo paa koraa mpo no a, wobɛtumi de ayɛ biribi. Na wo kɔ tena hɔ nom a, kwa sum na akɔ akɔ fa mu. Ɛne sɛn? Ɛberɛ a me kɔeɛ a me kɔ duruiɛ, yɛ maa me dan kama kama me da mu a me ne me madam mo te asomdwie. Menyaa two weeks ma wɔde me kɔɔ Medilab sɛ wɔnkɔyɛ medicals. Wɔyɛɛ biribiara wieeɛ a wɔhuu sɛ yareɛ nni me mogya mu a wɔde me baa fie. Ɛna me papa, ɛɛ, me madam no a me ne no te no, ɛɛ, ne kunu, ɛɛ, mefrɛ no sɛ Da. Nti ɔno no too n'ani sii me so sɛ kwan biara so no ɔne me bɛda. Te saa ne sɛ mamma no kwan na ɔne me anna deɛ a, ɛnneɛ firi hɔ nom deɛ ɔne me nkyɛ ne yie. Ɛduru anadwo a, papa yi mma me nda, ɔdi me dan mu akɔneaba. Esu ne awerɛhoɔ, mesɔre a, mpaeɛ na mesɔre a mebɔ sɛ papa yi ntumi nyɛ me adebɔne biara. Na me nuanom a wɔaka wɔ hɔ koraa mpo deɛ, menhu saa a mɛsi aka wɔn nsɛm afa. Papa yi haa m'adwene saa ara ma mekɔe, mekɔdii ten months wɔ hɔnom. Papa no sɔre a, Ɔha m'adwene saa ara. Na awerɛhosɛm baako nso a ɛwom a me so kura mpo no, me meyɛɛ asoɔden ne sɛ, mmerɛ a meretu kwan akɔ hɔ nom no, na mewɔ seventeen years ɛna mekɔɔ Saudi Arabia. Na ɔhaw a makɔfa mu deɛ, me nuanom, ɛsɛ mo ani, ɛnsɛ sɛ meka kyerɛ. Berɛ a meyare a, meyɛɛ adwuma saa ara na metwa hweeɛ. Metwa hweeɛ ɛna wɔde me kɔɔ hospital, m'ani so tee me oxygen ne nneɛma, nneɛma sisi me so. a mentumi nyɛ me ho hwee Dɔkta no gyina me so ɔhwɛ me wie na ɔse momfa no nkɔ fie na ɔnkɔ da na ɔnhome na adeɛ kye a monsan mfa no mmra ha se me nhwɛ no mekɔ duru fie a saa da no ara wɔn adidi ayɛ fie hɔ kyɛsɛ adwuma a mekɔ yɛɛyɛ no ɛsen adwuma a da biara meyɛ na adeɛ kɔ mu kyere ne sɛ waye w'adwuma awie na wote hɔ nom Wɔbɛpɛ adwuma ma wo sisi ara yi. Nyɛ sɛ ebi nso a worekɔ no, wɔn fie hɔ no na ankasa na woakɔtena akɔyɛ adwuma no. Wɔde wo san kyin nkurɔfo fie kɔyɛ wei adwuma ma me, kɔyɛ wei adwuma ma me, gye sika no bi. Saa sika no koraa mpo deɛ, yɛbɛfa no sɛ wokɔyɛ adwuma wɔ obi fie koraa a, wɔbɛma wo sika na wode atɔ credit agu wo fon so de afrɛ w'abusuafoɔ. Wɔbɛgye sika no adi na wɔde wo akɔ akɔyɛ mpurutu dwuma. Abusuafoɔ, me nuanom mmaa no bi a wɔwɔ Saudi Arabia, bebree yɛakunkum wɔn a seesei no koraa mpo no yɛnhu baabi a wɔn funu koraa de wɔ. Me ankasa m'adamfo a me ne no wɔ hɔ a me ne no di nkɔmmɔ mepem saa mmerɛ no yɛnhu baabi a m'adamfo no wɔ, sɛ wɔaku no, sɛ wɔayɛ no dɛn, da biara medi ho abooboo. Na me, mantena me nan so. Meyɛ m'adwene sɛ mɛtwitwa agye me nua no. Megye agent no a ɔwɔ kurom hɔnom no nom ba sɛ mereka akyerɛ no. Meka kyerɛɛ agentni no, wamma me mmuaeɛ biara. Ɔno nso blɔkee me line. Seesei me nua no, yɛnnim baabi a Issei wɔ da, yɛnnim baabi a ɔwɔ. Enti mɛsrɛ mo sɛ mo mu bibiara nyɛ dɛn nkɔ Saudi Arabia, Qatar, Dubai anaa Kuwait. Sɛ ebia woakura wo sika na wode rekɔ deɛ a, ɛnneɛ woakɔyɛ w'adwuma na woanya wo sika. Ɛna ɛm ɛɛ kurom hɔnom nso no, amammerɛ no, wɔn no, wɔdi amammerɛ no so. Enti sɛ wokɔ na sɛ woanhwɛ yie na sɛ alarm no, ɛdi wo a, na adi wo. Yɛtumi ma mmaa no mu bi, wokɔ hɔnom a, baabi a bɛda koraa no, ɛhɔ ayɛ den. Ebinom da Gyale, ebi da Bafum. Kyɛ sɛ awerɛhosɛm. Ɛyɛ awerɛhosɛm paa yie. Enti monhwɛ yie na moankɔ Qatar anaasɛ yɛ yɛ werɛfo mmaa no bi rough rough. Obi wɔ hɔnom a menim girl bi a ɔkɔtenaa Saudi hɔnom, ɛɛ ne madam no kunu ne no da. Ne mma nyinaa ne no da si tire. Da biara wɔfa no to saa ara ma girl no awu yayaaya a Kyerɛ sɛ, yɛ, yɛ, kyerɛ sɛ, kɛɛ no koraa, yɛrenhu ne funu koraa mpo. Enti mmaa no a mopɛ sɛ mokɔ Saudi Arabia no, mesrɛ mo nhwɛ mo ho yie, monhwɛ mo ho yie wɔ hɔ pa ara na aase fem. Me sei, me, me, me boss, ɔha m'adwene saa ara, ɛduru anadwo a, boss yi ma mennda. Ɔsɔre a, ɔbɔ me pono mu saa ara, ɔdi me dɛm ho akɔneaba. Na nhyira nka Nyame sɛ, sɛ ɔnya hunu m'anim a, na ne yam ahye no, na ɔdi me ka. no wabue abɔntɛn nam sɛ na me kɔɔ no me bɔ mpaeɛ nyɛ mpaebɔ akasa no meka mente aseɛ ebi anka mawu nti mmaa no a mo nso mo wɔ hɔ nom sesie no mo mmɔ mo ani mbre mpaebɔ sɛ ɛbɛyɛ a mo nso mɛtumi ayɛ dɛn aba fie asomdwoem a bɔne biara anyɛ dɛn ɛnka mo. Hwɛ sɛ Arab no wokɔ tena Arab country na Arab ni ɛyɛ ɔbɔne sei Wo ara na wode too fie Ghana na wonya w'aduane papa di. Ɛhɔnom nso wɔn nni aduane papa biara wɔ hɔ. Ɛmo nko ara na wɔn sɔre a wɔn di. Ɛne ɛmo no deɛ wɔn wo bi na wɔn kye bi na wɔn kyɛ sɛ ɛmo nko ara na wobɛdi saa a. Nti Ghanafoɔ mo a mo tie me, mepɛ mo akyɛw, mesrɛ mo kotodwe gu fam pɛɛ na moankɔ Saudi anaa Kuwait anaa Qatar. Na hɔnom deɛ wokɔ a nkoasom nko ara na wobɛkɔ. Me mekɔeɛ. Me yare me yare paa nyɛ easy me yare paa a ka nyame nko a ka me yɛ awu ɛkwan koraa mpo a ɔmo faa so ɔmo de me baayɛ no sɛ nyɛ ai adɔkta foɔ no ɛne hɔ ai nurse foɔ no na ɛma ɔmo de me baayɛ a ka ɔmo nfa me mma firi sɛ mmerɛ a me kɔɔ hospital hɔ nom a me ka kyerɛɛ nurse ni no sɛ me deɛ me pɛ sɛ me kɔ Ghana no ɔmo ka kyerɛ me sɛ lɛlɛlɛlɛ ɔmo ma me nkɔ na nurse ni no ka kyerɛ ɔmo sɛ sɛ ɔmo amma ankɔ a ɛkwan bi a so ɔmo bɛkye ɔmo atom Ana wɔn de wɔn bɛkɔ police station ama polisifo abɛ abɛkye wɔn akɔto. Enti me nuanom mmaa a mopɛ sɛ mokɔ Saudi, me deɛ matu mmaa no mu bebree fo, wɔn a wɔbɛfa wɔn afa, wɔn a wɔamfa nso no wɔkɔ. Na wɔn nso a mopɛ sɛ mosan mokɔ no a, ebinom wɔ hɔnom nso a wɔn a wɔakɔ akɔduru hɔ, menim sɛ ebinom akɔ akɔduru hɔnom sesei mmerɛ a merekasa yi. Kurommɔ nso, amammerɛ wɔ hɔ. Amammerɛ no, mepɛ sɛ mekyerɛkyerɛ mo m'ani so kakra, sɛ ɛbɛyɛ a haram no bi nkoduru ma yɛnkotwa wo ti anaa yɛnkɔyɛ wo ade bɔne biara. Deɛ ɛkyɛ ne sɛ, mo mmoanom no, yɛmfa yɛn nsa nka wɔn ba. Wode wo nsa ka Saudini ba a, ɛyɛ haram. Wɔkye wo abɛkɔ police station. Nea ɛtɔ so mmienu, yɛmmɔ adwaman wɔ hɔ. Wokɔbɔ adwaman wɔ hɔ a, ɛyɛ halaam. Yɛgye wo a, yɛde wo bɛkɔ polis station. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, yɛmpue abere a yɛnhyɛ abaya. Na Ghanafoɔ mmaa no bi nso ayɛ wɔn ho asoɔden a Ghanafoɔ mmaa no bi hyehyɛ wɔn ho te sɛ deɛ wɔwɔ Ghana ha, pue abɔnten. Nti wɔkye wɔn a, basabasayɛ bi a na yɛde ayɛ wɔn. Enti mmaa no a mowɔ hɔnom no sesieɛ no a mopɛ kwan aba a monnya kwan mma no, mereka akyerɛ mo sɛ monhwɛ yie na ɔmo halam no, halali no, ebi anndi mo. Yɛda mo nyinaa ase. Adɔfo no, motie akwadaa yi asɛm a ɔreka. Ɛyɛ awerɛhow bebree. akwantuo deɛ opportunity ni ba ma wo na sɛ wokɔ a fine w'ani da soɔ sɛ adwuma bi wɔ hɔ wowɔ baabi pa a wokɔ akɔ so yɛ oh, ba te sɛ obi hyɛ da ɛde n'abrabasɛm abɛkyerɛ nkwadaa sɛ yɛde wokɔ kuwait yɛde wokɔ dubai Wo a woa wankasa w'ani tua sɛ adwuma no a woka sɛ wode nkwadaa no kɔyɛ no, biribi asɛn ne hɔ na ɛkɔto sɛ bɛsi bra ne adwuma adwuma nhyɛ da mfa kwan mu. Ɔhu sɛ nkwadaa kɔ brɛ, ebi ara ne sɛ ɔka sɛ nanafo baako ɔka no sɛ baa na akwadaa hu sɛ baa nso afiri no. Ɛyɛ awerɛhosɛm. Adɔfo no, momma yɛnya ahokyerɛ, to bo ase. Ɔhu wode w'akwan hyɛ Awurade nsa, Bible sɛ ɔde ne mma anammɔn esisi yie. Awurade bɛhwɛ wo ama no ayɛ yie. Ɔho to bo ase Ghana ha yi ara nnwuma bebree wɔ ha sɛ wo calculate ahoɔden ne brɛ ɛne you know ahokeka a wode yɛ adwuma wɔ akwantuo mu a wo apply the same principle wɔ ha a you be better off ɔho nti ma yɛ ma yɛ ani nko yɛ man mu sɛ saa chance ne nni hɔ wonyɛ very sure of adwuma a wokɔyɛ wonyɛ very sure of baabi a wokɔtena na obi ka kyerɛ sɛ meɛnkɔ a si full stop Wo Nyame ampata anka abaayewa wei obetumi afiri hɔ medase meyɛ sure sɛ obetie asɛm yi na adeɛ wode ayɛ adwuma Nyame nhyira wo wai Awurade onhyira wo. Yo atiefoɔ kɔbi one kɔbi baako pɛ woyɛ no two a waha me paa na mohwɛ me siesie yi sɛ mo ara mo nyinaa mo tie yi mo nyinaa mo hu nso nneɛma ato aba yi awerɛho paa. Wo da dwene ho a wo nte aseɛ. Adɛn na ebinom de yaw ne ebinom nni abadaeɛ saa? So wate aseɛ? Merekasa kyerɛ mo awofoɔ nom a motie me, mohwɛ me sesie a. Sɛ wo ba ka kyerɛ wo sɛ wanya aburokyire anaa Kuwait anaa Libya anaa baabi akwantuo a, dwene ho mmienu. Me deɛ asɛm a mɛtumi aka kyerɛ wo koraa ne sɛ nwene ho, ka kyerɛ no sɛ ɔntena ase, na Ghana nso baabiara ne ha. Wate deɛ meka kyerɛ wo no? Ontumi mmɛka nkyerɛ me sɛ fa two million bra menkɔyɛ wo passport fee ne nneɛma na menkɔ akɔgyina bra menni obi a wɔ hɔ a mekɔ so yɛ no. Hwɛ ɔyaw ne bra mu kɔfa mu. Hmm saa nkurɔfo wei koraa deɛ me koraa deɛ a na mempɛ sɛ mɛte wɔn anom asɛm koraa o. Wɔn nwene nnipa ho. Nnipa a wɔn nwene nnipa ho yɛne wɔn bɔ bra. Mo a monhwɛ deɛ wɔn yɛ wɔn yɛ ɛwɔ even yɛ wiase a yɛwɔ mu yi. Wontɔn mo mmerɛ mu koraa wɔn ka baa diem na wɔn akɔtoa wɔn. Awofoɔ yɛsrɛ mo Mo ne mo mmanom nkasa. Mmaa no nso, ɛkɔm bɛn nko ara? Eh? Ɛkɔm bɛn? Mote aburokyire pa anaa passport no? Ɛnna me ne ɔmanpanin bɛka so no ayɛ bi ama mo, wɔahyɛ mo nsɛm because medwene ho a mente aseɛ. Sɛ yɛsɛ yɛde wo kɔ Kuwait, adwuma bɛn na akɔyɛ? Wommisa. Wotee sɛ wobɛfu plane? Yɛyɛ wo passport fii no a na woamma ho so. Mahwɛ, ebinom bɔ dam. Yɛtwe bi ne mogya de yɛ nneɛma. Yɛtwa bi mene. Wohwɛ video bi a, yɛde aba aburo binom. Yɛde bi kɔto nwura, mmarima ne wɔn da, nneɛma basabasabasa. Na deɛ ɛtwa me nsu no koraa yɛ fie no a makɔtena mu no. Papa no a wote ne nkyɛn no, ɔsrɛ wo sɛ meɛ nnaw no na nna a, nsɛm bebree. Wo ne kɔda nso a, nsɛm bebree. Enti mo a, me paapa no, mesrɛ mo, sɛ ɛyɛ kɔm a, ɛnneɛ duku koraa na wode bɛbɔ yam ahwɛ wo ba no anaa atu no fua ma no atena fie a, Ɛbɛboa. Kwaku, afotu a mede rema mo no, mesrɛ mo, me nuabaa, obi ba wo nkyɛn, ɔto santen, sɛ wabɔ taa ama no asi fam, sɛ wabɔ duku ama no agu ne kɔn akyi, na ɔse ɔreba no, ɔbɛboa de wakɔ kurow yi, ka kyerɛ no sɛ ɔnkɔ n'abusua fie, ne papa fie, ne maame fie, anaa ɔno ara ne mma no, ɔmfa wɔn nkɔ, because ɔno nso yieyɛ nkyɛn no. Wate deɛ meka kyerɛ wo no? Nyame nka mo meda mo ase Kobe one see you. Ɛɛ Brɛfo kube bi sɛ w'ani wɔ mu a yɛn ani nnya wo. Esiane sɛ wei sei no a ɛkɔ ba no nyinaa ɛnyɛ sɛ bi a yɛne wo na ɛkeka yɛn ɛna bi a yɛpɛ sɛ yɛtutu. Na wo wokɔ yie a me nso mekɔ yie ɛna woda yie a me nso mɛda yie. Maame ne papa, anuanom a motie me, sɛbe sɛbe Tafrakyɛ. Wokɔ no akɔ yie a ɛbɛboa me because me country is helping but sɛ adeɛ a wobɛyɛ a ma me wo ho bɛkɔ akɔkyere wo na me nso mɛte na madi abooboo deɛ my sister my brother is no help us sɛ wo ne me bɛyɛ adwene a yɛbɛtie a sɛ ɛnyɛ me sister yi nko a na me brother yi wɔn kasa yi nko a outsidefoɔ no a wɔtietie wɔn no ɛnyɛ yɛn nko a na yɛka atetee Ade bi wɔ no a ɔte a ase fam kyɛ sɛ isa eti ɛba no sɛ wotumi tena ase ndidi na waduane abɔ w'anum me nuanom no me papa nom me sista nom a mo tie yɛ ɛnyɛ sɛ yɛdi agorɔ you have to be careful Because wei no sɛbe hmm ade bi wɔ hɔ nom ayɛ a na awerɛhoɔ bi wɔ hɔ nom ɛtumi dane sedeɛ. Na afutuo a me papa ɛfiri me papa John Prah so ɛne me nua baa yi ne me bla yi bɛka yi ansa me bɛkasa yi, mɛsrɛ mo, hwɛ sika yi yɛba bɛtoeɛ. Yɛn nananom ba bɛto yɛ na wɔn bɛgya yɛ agyapadeɛ mom yɛn ma yɛn ani nka ɔman Ghana na yɛn ani nda fam sɛbe sɛbe tafrakyɛ sɛ mi ani da fam a me nso yɛbɛyɛ yie wo nso wobɛyɛ yie ɛkyɛn sɛ yɛbɛkɔ obi kuro mu na yɛakɔ akɔ yɛ nneɛma yɛn nsɛm fata na wɔn akɔ akɔ yɛ yɛ nneɛma yɛn nsɛm fata yɛsrɛ mo madawoma. Hello, ɔman adehyeɛ. Ɛyɛ wild boy ni asanteni ba sɛkyerɛni de hyɛɛ me. Osei kurom abranteɛ so ɔn deɛ ɛkɔ no ae nsɛm bi sisi wɔ Ghana ha a na ɛme ya pii sɛ yɛse akwantuo na aba ɔbaa bi asɔre a na watu kɔn ɔkɔ Kuwait ɔkɔ Qatar anka yɛnim sɛ Arab foɔ no yɛ good but this time deɛ life na ɔmo kyerɛ yɛne deɛ ɛnyɛ real aden nti na ɛwɔ sɛ wote ɔbaa mu no a naaso ahokyerɛ bɛn nko a baabiaa ne ha o ɔman ma Nka ɛyɛ sɛ wobetu kwan na wɔakonya new exposure but ɛyɛ ya. Nsɛm a ɛkɔ so wɔ ha no ɛretan. Ɛsɛ yɛn nua baa kamakamakamakama. Ɔwɔ ha, barima koro a ɔse ɔmfa bibi kɔ, ɔwɔ future, ɔwɔ dreams. Na obetu kwan na Arabni barima ne no reda, ɔne no reyɛ ayakayaka deɛ. Baabiara ne ha. Wogya ha kɔ, na hwan na ɛnyɛ ha yie? Yɛsrɛ mo. It's all about sɛ wobehunu deɛ woreyɛ na woatumi ayɛ no yie. Wokɔ ba koraa a, ɛyɛ back to square one. Enti wɔn a wɔkɔ ba no na wɔn bɛyɛ dɛn? It's all about sɛ wobɛhunu deɛ woyɛ because ɛyɛ ya sɛ me me yɔnko baa. Ghana ha yɛpɛ maa no bi koraa aware yɛnya bi ne obi atumi abrɛ a na wanya sika na ɔde atu kwan. Hwɛ visa fee boɔ ne ade ade, plane ticket ne ade ne wakɔduru. Arab ni wanyɛ bi a wawe dwɔɔto ara ne Tobago ara ama ne se nyinaa aporɔ. Ne wɔn treat Ghanaian woman. It's a shame. Ana mehu a I feel me fili bad because ɔyɛ nkwaseasɛm ma me. Ɛyɛ me ya. Obiara nim Wild Boy. It's all about rap music. Ɛno na metumi yɛ. Wo Ghanani ba a wohwɛ me sisi a, deɛ na wotumi yɛ? Mesrɛ mo, let's stay in Ghana na baabiara ne ha. Peace. Ɔman Ghana, ɛm sɛ bebree nim. Na afotuo a mede rema yɛn awofo no ne mmabaawa ne mmeranteɛ a wɔapagya wɔ ɔman yi mu. sɛ obiara nhwɛ ne ho so yie. Na obi ba na ɔbɛdaadaa wo sɛ ɔde wo kɔ Kuwait, ɔde wo kɔ ɔman foforɔ so a, kae hunu sɛ wagye wo ho sika ansa na ɔno wɔreba. Nti wɔde wo ba no, wokɔyɛ adwuma kɔtua deɛ wagye ne sika no. Ɛba no saa, nipa no a wagye ne sika no, Wɔno no wɔnnim wo baabia nti deɛ ɔpɛ biara na ɔde yɛ woɔ. Nti momfa saa asɛm wei nyɛ afotuo paa sɛ obi ba na ɔka sɛ wɔde wo retu kwan akɔ ɔhene hene a, ɛwɔ sɛ wohwɛ yie. Firi sɛ hɔ mo a wokɔ no, wo maame nni hɔ, wo papa nni hɔ. Deɛ wɔnni hɔ nso so deɛ, deɛ ɔpɛ biara na ɔde yɛ woɔ. Na ahwɛ clip bi wɔ hɔ mo a, ɛa na awerɛho. Hwɛ mmarima tumi deɛ nsɛ wurawura mmaa ase basaa basaa ɛde Sɛbi dadeɛ na ɔde twitwa ɔbaa basia nti yɛsrɛ mo ara yɛ man Ghana yɛwɔ biribiara wɔ ha yɛwɔ adroyɛ nti yɛnhwɛ ne yɛntena ha period.